To, Arba'una Nawawiyya maa di puuni ti karinda ti zalila hadiisi dibaa anahi. Zuŋɔ ti yɛn tuɣila hadiisi shɛli din pahiri dibaa anu, Al-Hadiisul Khamis, hadiisi shɛli din pahiri bee lahabali shɛli bee alizama shɛli din pahiri dibaa anu, An Ummil Mu'miniina, o yi bi deei lahabali mu'minnim ma sani,

Ti yɛla ŋɔ puuni shɛli yaa ka o gba zaa pahi yɛtɔɣa piinigu shɛli din ni, Fi amrinaa haaza, wee ti yɛla ŋɔ puuni ka so pili yɛli piinigu ni o pahi di puuni, maa laysa minhu, wee ka di pala di yila ti ni sanna bee di bela din ti yɛla ŋɔ maa puuni, di ni nyɛ din sabi musulinsi, fa huwa raddun, wee di nyɛla bɛ ni yɛn labisi binshɛɣu n-zali ti o. Rawaahu Bukhaariyu. We Buhari o ni booni so Limam Buhari la ŋuni n-deei li niŋ o o kundi puuni, wa Muslim, ni Limam so bɛn booni Muslimi la. Wa fii riwaayatin li Muslim, We Limam Muslimi ŋuni lan sabi shɛli yaha n-niŋ o litaafi puuni, o lan deei li so shɛli niŋ o litaafi ni, Man amila amalan, We a ni yɛn ninvuɣ so ŋun tum tuuni yaha, laysa alayhi amrina, We ka ti ka bɛ ka ti ni li niŋ niriba foo ni bɛ tum yɛtɔɣ shɛŋa, fa huwa raddun, o yɛli di nyɛla bɛ ni yɛn labisi o tuuni zaŋ chani ti ʒili o. Yɛtɔɣa ŋɔ, hadiisi ŋɔ maa, bee lahin alizama ŋɔ maa, a wum li, bɔzuɣu ka Annabi niŋ li? So di ti yɛli, Bɛ ni yi booni binshɛɣu bidaɣa la, din sani n-nyɛ bidaɣa. Shɛba ʒimi ni din bɔŋɔ dini n-nyɛ hadiisi shɛli din nyɛ bidaɣa hadiisi. Amaa! Ti ni m-bali na karim paai shɛm, ti lihimi hadiisi ŋɔ, di bi tiriti wuhiri bidaɣa. Dami bɔzuɣu? O yɛli ni man ahdasa fi amrina, ninvuɣu so ŋun pili yɛtɔɣ shɛli fi amrina, bɔ yɛ ti yɛla ŋɔ puuni shɛli, ka so pili li ka di kpa ti ni m-piligi li. To a lala mi saha chɛ ka di di kpiri kaman Subhaanallah ni noli lɔbu ni naafiila jiŋli puhibu yuntusuɣu. Di nyɛla Annabi a puhigi la dibaa anii yuntusuɣu ti kpuɣi li alal mi saha zuɣu ka n yiɣisi puhi naafiila kɔbiga, bidaɣa kanima maa ka bidaɣa m-bala maa. to zuŋɔ chɛɣu ti kpuɣi li kaman aya ni bidaɣa binshɛɣu Anabi ni ʒini niŋ ka di mi ka a lihi musulinsi puuni Anabi mi bi yɛli ni niriba niŋm li din ka bɛ booni bidaɣa. Dinzuɣu bidaɣa ŋun nyɛbu adiini ŋɔ puuni di to pam. Di neebu pa kaman zuŋɔ so yisimna ni o ti pahi jiŋa dibaa anu

Aayibuna, Haamiduna ni Rabbina Saajidun. Bɛ daa yi chana, bɛ yi Subhaanallah mini Alhwalhamdulillah ka bɛ daari laɣim bɛ yɛra bɛ chani tɔbu ni. Di ka zuɣu ka shɛba ti yihi jiŋli ni yɛri li, A ku tooi yɛli ni haraami bee bidaɣa n-nyɛ li, din mi Naawuni bi zaŋ di saafee zaŋ ti a, a ka soli ni a yɛli lala? Dinzuɣu di ku nyɛmi binshɛɣu a na bi naʒini niŋ hal dahin yindi ka o naʒini niŋ, o mi bi yɛli ni bɛ niŋmi li. Ayi bɔ ayi bɔ! o yɛn di majtama'a qawman fii baytin min buyutillah. A na bi yɛli lala maa, a ku tooi yɛli ni, Nyin ku tooi tili fassara ni nyin ni nyin bahi nyin fahim tali chaŋ ti gbaai li shɛm ni a yɛli ni ban niŋdi wirdi bee ban niŋdi zikirinima mini binyɛhari bɛ nyɛla haraamu. Din niŋ ka bɛ niŋdi binshɛɣu maa, di kala Musulinsi puuni bee di pala di sibisirila Naawuni, di kuhi ka a ni tooi ŋmaai zali yɛli lala. Di mi, ti Naawuni na bi ti ti lala saafi, o mi bi tim Annabi so ni o kana ti yɛli lala bayan Annabi nyaaŋa. Dinzuɣu Annabi mi bi yɛli ni lala bimma kani.